Lâkin o tek ilk baqışqa, daimiy yuqu, ağıruf içün közyaş, iç bir serbest daqıqa, amma olar oynaylar. Deyler ki, oynağan qız içün o eñ güzel arzudır. Maqsadıñ olmasa, başlamağa da kereki yoq. Mutiqasız ösümni ve neticeni er kün körmek mümkün. Daa tüneviñ qıyın dep billegen, bugün ise yengil ve nazik olmalı. Oyun oğrunda er şeyge azır olğanlar aqqında

Ayırı içki mükemmele yaratılğan. Böyle mükemmel resim ve şu suretlerine oşamağa isteysiñ. Elbette ki, daa çoq çalışmaq kerek.
Soñki eki yıl devamında er şey pek deñişken. Gençlerniñ çoqusı kelgen. Kompyuter üzerinde oturmağa zarar ketirgenini añlağan gençleri kelgenler. Çünki biz bütünen çalışmağan adalilerniñ sayısınen doğdıq. Baletni oynaraq, diger bir sportta işlete bilmegen adalilerni inkişaf etemiz. Siznen adiy olğanını kibi dersni başlaymız. Beşinci mevamına turamız, qollarımız saqın, çekelendik. Şimdi bizim tayama ayağımız sol, on ile çalışamız. Rica etem azırlanamız.
Bir.

Sekiz.
Horeografiya.
Öz tarihni daa qadimiy devrinden başlanğanını aytmaq mümkün. Avcılar çaçqalanıp, öz adalelerini inkişaf ete ediler. Balet ise daa beş yüz yıl evel inkişaf etmege başlanğan. Er şey İtaliyadan başlanğan, anda ise yavaş-yavaş Frekinstanğa köçken. Yañlış olmasam, altmış senelerden soñ. Soñra yedi ve sekiz yüzünci senelerine yaqın Mariya Taleoni peyda olğan. O, ilk sefer puantalarnı kiygen. O, olarnı öz babasınen uydurğan. Babası komandan olğan edi ve o, onıñ qızı baletteki diger artistlerden farqlansın dep, onı puantlarına qoyğan. İnqilâbından soñ Harkiv Ukraina paytahtı olğan. Esası Harkiv opera teatrı olğan edi. Vaqıt ile o, Kiyevge köçken ve Kiyev milliy operası esası olğan. Cedvelimizniñ temeline ukrain valetleri qoyulğan ediler, amma Sovet Birligindeki cedveli er teatrında aynı olğan edi. Mecburiy olğanını aytmaq mümkün bile. Eger de ukrain temaşaları körsetilse edi, olar devamlı olmağan edi. Amma ne olsa da birisi bizimki künlerimizge qadar kelgen, o, Orman yırı. Bugün balette biz Vaganova tertibatına köre çalışamız. Şimdi bizde tek istidatlı balalar içün degil de, baletnen büyükler de meraklanmağa başladılar, çünki progressi bütün dünyada bar, progressi balette de olğan. Ya zainteresovalas baletim, потому şta eto bıla. Men baletnen meraqlandım, çünki o balalıq arzusı olğan edi. Balalıqta men bediiy gimnastikanen oğraşa edim, amma onı taşlamağa mecbur olğan edim. Amma şimdi derslerni kene de başlamağa küçünü taptım. Qıyınlıqlar er vaqıt olalar ve menimce menim diñlegen qollarım ve meni diñlemegen başım bar. Men er vaqıt diqqatlı olmayım. Yarımşı.
Evelden men oyunlarnen oğraşa edim. Dostum meni mında alıp ketirgen. Baştan men bir, iki ayına keldim. Men mında devamlı vaqıtqa qalmağa niyetlenmey edim. Amma kelgende, menim baletke avesligim peyda olğanını añladım. Klassik muzıkası, ocalarnıñ özgünligi o vaqıt müim bir hususiyet olğan edi. Men birazdan oynamağa, uçmağa istedim. Onıñ içün mından men endi ketmeyim. Ve belki den de ketmeycem.
Menim içün balet o, birinciden, raatlıqtır. Men mında kelgende er şeyni unutam sanki. O maña qafamnı yeniden yüklemege fırsat bere. Eñ qıyını, ilk sefer kelmektir. Tanılmağan yer, adamlar, ocalar. Menim içün eñ ağır kelmek olğan edi. Ya çoq şeyni irişmege isteysiñ, güzel oynamağa isteysiñ. Sanağa baqqanda, kimse oynağanını körgende, sen de tekrarlanmağa isteysiñ. Kelip, er şey güzel olğanınıñ isteysiñ. Amma yazıq ki, olmay. Çalışmaq kerek. Bugün biz baletni üç yaşından oqutmağa başlaymız.
Üç yaşında biz balet istidatını inkişaf ete bilemiz. Bir şeyge irişken balalarnen çalışmağa zor. Kimse fizik, kimse ressam olmaq içün doğğan, o istidattır, amma istidatını inkişaf etmek mümkün.
Menimce, eger maqsadıñ olsa, eger de mütehassıs seviyede oqusañ, elbette ki, istidatlarıñnı qıdırıp tapmaq kerek. Öz içün oğraşsañ, menimce, ne istegeniñni baqıp çıqmaq kerek.
Men baletnen oğraşmağa bal, Oyunlardan soñ keldim. Menim içün dört noqtanıñ tutuvı zor olğan edi. Bal oyunlarında er vaqıt sanı aylandırmaq kerek. Balette er şeyni tutmaq kerek. Menim içün başta pek ağır olğan edi. Sen ne ve nasıl oyunğanıñı aqqında tüşünmek kerek. etti. Men puantlarını ilk sefer turğanda, Anna ebediyen hatırımda qalğan. Men bu işni qaldırmağa iç te istemey edim. Men baletni qaldırmağa istegen fikri menim başıma iç te kelmey ediler. Becermegen iş meni daa çoq işine celp ete. Zavodit na robotu. U mnâ bıl togda period kakih to izmeneniy. O vaqıt mende denişüvlerniñ deviri olğan edi. Men yañı bir şeyni istey edim. Men er şeyden deñev keçire edim. Men öz sıfatımnen bile deñev keçire edim. Ve mına men yazda özüme afro saç urumnı yaptım. Bütün başımda aman-aman yüz sekseni urulgen edi. Yaznıñ soñunda men neticede mektepni taptım. Hatırlayım ki, binağa kirdim, ayatında ise qaranlıq. Ya men ne yerge ketmek kerek olğanını bilmeyim, pek utana edim. Natalya Vitalyevnanı kördim ve sordım, Valet mındamı? O, ebet degen. O vaqıt örümgen saçım ya o ağır olğan edi, keder ete edi. Men başımnı tabanğa qoyıp olamay edim.

Sam po себе klassiçeskoye horeografiya yevlâyetse osnovoy akademizmı. Aynı klassik horeografiyası akademiklikniñ temeli ola. O, eñ yüksek sanaattır. Mukemeliyetine irişmek, eñ yüksek sanaattır. Mütehassıslar bile bütün ıstılarnı bilmeyler. Bütün bu ıstılarnı ögrenmek, büyük emegidir. Aynı onıñ içün horeograf oquv yurtları balalarını sekiz yıl devamında terbiyelene, teatr oynamağa ögrete ve siz

Üçünci.
Dörtünci, beşinci, altıncı.
Böyleliknen qollarnıñ da üç mevamı bar, azırlanuv, birinci, üçünci ve ekinci, kene de azırlanuv.
Snova podgotovitel. Men puantlarnı kiymege pek istey edim. Yarım yıl soñra men Natalya İvanovna ögünde tiz çökip, puantlarını kiymege yalvara edim. O izin bergen. Men öz ilk puantlarını satın aldım. Ya olarnıñ yüz grivnağa almaq mümkün olğan edi. O pek ucuz pontlar olğan edi, amma menim içün o baht olğan edi. Men keldim ve hatırlağanımnı kibi, pontlarına turmağa kimse izin bermey edi, tek men olğan edim. Ve Natalya İvanovna mahsus men içün ilk puantalı dersni keçirdi.
Klassik horeografiyada repertuar, klassik ve neoklassik baletleri bar. Bugünki künge aynı olar eñ meraqlı olalar. Daa klassik horeografiyanen oğraşqan zemaneviy gençleri bar. Gençler içün o inkişaf olğanını içün meraqlıdır. Mektepler, elbette ki, bar. Beş yıl evel mektepni açqanda biz ilk mektep olğan edik. Ne içün biz baletni oquta bilmeymiz? Vaqıt ile böyle işhaneleri açılalar ve kimerde adamlar böyle mekteplerine oğrağanını yazıq. Çoqusı onı body balet dep adlay, amma balette body balet olmay, tertibat bar ve eger de sen onı bilmesen, bu işini başlama.
Vaqıt keçe ve sen uzun vaqıt devamında bir taqımında oğraşsan, o endi küçük aile kibi. Aile içinde öz şaqaları bar, tek biz añlağan sözleri bar. Eger de kimse uzun vaqıt devamında hastalansa ya da bir yerge ketse, sağınamız. O böyle yufaq taqımı, ve o daa ufaq olğanda alışmağansıñ ki.
Biz daa bir arzumıznı yerine ketirmege isteymiz, biz qızlarımıznen yarışına ketemiz.
Мы vzâli muzıku iz baleta Don Kihot. Biz Don Kihottan muzıkanı aldıq, öz çeşitini yarattıq. Natalya Vitalyevna onı daa acayip yaratqan. Bizim yañı variatsiyamız İspaniya aqqında rüyalar adlanılğan. Biz oynacamız ve muvafaqiyetine ümüt besleymiz.
Budim tantsovat. Nadeyemtsa na uspeh.
Estestveno, u nas yest balet v Ukraina. Za posledniye godı. Elbette ki, Ukrainamızda baletimiz bar. Soñki eki yıl devamında reberlerden kimge teşekkürlerni bildirmege bilmeyim, amma biz, sağ oluñız aytmaq kerekmiz, çünki kiyim tsehı asıldı dinişken, yañı urbalar peyda oldılar. Balet on yıl evelden daa yahşı çalışa. Bizim operada çalışmağa başlağan istidatlı talebelerimiz bar. Bizim teatrımızde güzel taqım bar. O, yaşlarımızğa oynamağa fırsat bere ve o güzeldir.